Eeganaa ima badii dalaga yoo duuti isatti dhuftee tiin jedhe qaala rabbi irji'uun yaa rabbii kiyya na deebisi jedha deebisaa hoo sanii mee maal isa fayyatti. Kanaaf eeganaa bar nutti iyyanii kanaaf eeganaa sheekkoleen caalimmaan kanaaf eeganaa nutti himanii bar osoo eeganaa guyyaa eeganaa rabbii kiyya na deebisi jechoon sun hin gahin har'uma tooybadhaa dalagadhaa kayrii kanaaf jedhanii nu iyyanii ganamaa galgala bar la'alli acmalu saaliha haqiiqi jedhaan dalagachoon gaarii dalagachoon waan eeganaa dhiise keessatti. Amma of argeetiin jira bakka deemullee argeetiin jira. Yaa Rabbi na deebisi. Gaarii dalagadha jechuun haqiiqa jedhe. Kallaa oowwami jedha Rabbiin akkasii miti osoo si deebifnee iyyuu hin daladdu. Akkasii miti jedhaan Rabbiin. Eeganaa ammallee innahaa isiin tun kaatin eeganaa jettu tun bar dubbi eeganaa isii san eeganaa huwa qaciluhaa isii san jedhu jedhe warra isiin duraallee akkuma atin jette kana jedhanii beer jedhaan Rabbiin.

Falaa ansaaba beynahum, zariin hin jiru jidduu isaaniititti gaafsan waa takka illee wal hin gaafatan, haadhaaf abbaan illee ilmaan illee wal irraa dheessuu malee, eeganaa balaa ilma kiyyaa balaa haadha tiyyaa balaa abbaa kiyyaa na tuqinnaa jedhanii wal irraa dheessuu malee, ka waa takka silaa akka wal irraa turaniif, ka eeganaa wali jiganii wali bu'an tiyyaan na baasi ani bahaa, Nafsii nafsii, guyyaa eegana ammallee anbiyoonni jedhan sanii bar. Martuu walirraa fiiguu malee, waa takka zarii kiyya maali jedhanii wanti wal gaafatan hin jiru jedha Rabbiin gaafsan. Yaa Rabbi nu baas. Namtichaa gaafsan ulfaatteetiin jette madaalliin isaa warri sun eeganaa warra milkaahoodha jedhaan Rabbiin yaa Rabbi gaafsan nu milkeessi yaa Rabbii kiyya. Namtichaa eeganaa xochatteetiin jette madaalliin isaa miizanni isaa jechuudha. Warri sunniin isaan eeganaa warra hoongessan nafsee isaanii Ummanni sunniin jahiimiin keessatti turoodha jedha Rabbiin yaa Rabbi warra san nun taasisin. Ka eeganaa warra milkaa'u san yaa Rabbi nu taasisi. Eeganaa ni gubdi fuullolee isaanii ibiddi jahiim ni gubdi jedha Rabbiin. Isaan achi keessatti eeganaa hin fokkofaman jedhan subhaanahu wa ta'ala. Akka eeganaa gara biraatitti maal jedhan hidhii isaanii kana ta gubbaa fu- mataa gubbaan gaggara galteeti dugda duubaan namni irra deema jedhan. Asiin gad dheerattee ofii irra deeman. Mee maaltu akkana nama azzabe yaa Rabbi nu baasi.

hin taane aayaanni tiyya ka eeganaa isin irratti qara'amtu hin taane jedhuu duniyaa irratti isin hin taane aayaata tiyya kana ka kijibsiiftan jedha rabbiin isinitti hin himne ka kijibsiiftan hin taane guyyaan kun hin jiru guyyaa jazaa kun du'aniitiin hin deeffaman hin jenne jedhaan rabbiin subhaanahu wa ta'ala hoosan maal jedhanii deebii deebisanirree qaaluu rabbanaa rabbii keenna Ghalabata aleeynaa, Nutti hin, nurratti eegana ammallee hinjifatte, ni injifatte nurratti eegana ammallee fedhii keenna, fedhii keenna tuu nurra garagale je'aniin, fedhii keenna tuu nu hinjifachisiise, hin taane eeganaa tuu ta jallattoo irraa taane je'aniin, deebii isaanii kana ka. Rabbanaa Rabbii keenna nu baasi ibidda tana keessaa je'aniin. Fa in udinnaa yoo itti deebineetiin jenne nutu eeganaa miidhamoodha, zaalimaa nu baasi je'aniin. subhaanahu wa ta'ala gizee eeganaa ammallee ruuhin keessaa fuudhamu san jechoo bar eessaa ta'aree deebisaan hin jiru eessaa deebi'uun jirare hin taane aayaan ni tiyya gizee inni eeganaa na deebisi jedhu sanii bar gizee ruuhi keessaa fuudhan san eessaa taatiree deebisaan maal si deebifna ka kijiftiif hin taane dura sitti hin himamne fedhii teennatu nurra garagale rabbii keenna nu deebisi yoo eeganaa ammallee itti deebine nutu nafsee teena miidhoodha jedhaniin, hin taatu. Rabbiin maal jedhe? Qaala aksa'uu fiihaa walaa tukallimuun. Rabbiin eeganaa fagaadhaa jedhaan ibidda jahiim keessa natti hin dubbatinaa jedhaan. Hin taanee jam'aan kiyya jedha Rabbiin hin taanee jam'aan gabroonni tiyya hin taanee ka jedhan. Amanne yaa Rabbi sitti amannee nuuf araarami. Dilii teenna rahmata nuu godhe. Atiin eeganaa irra caalaa nama rahmata namaa godhuuti ka jedhan gabroota tiyya sanniin hin taasifanne isin qishnaa hin taasifanne. Gabroota tiyya san. Ittiin kolfine. Eh? Isaa irraan kolfine. Ila warra rabbii waa biyyoota. Duwwaa godhatti kijibduudhaan jettanii ittiin kolfine. Yoo jarri areeda gad dheeressu re'ee areeda re'ee godhe jettan. Yoo surree gabaabsu waan biraa itti baaftan. Yoo madawwara godha takka dubartii qamisii godhata jettan. Kana guut- kulli maaliif eeganaa rabbiin roobuu didaree rabbiin keessan. Maal jettanii qishna adda addaa ittiin goone kan itti kolfitan hin taane jedhaan Rabbii itti hima. An har'a eeganaa galata isaanii deebi'e jedhaan Rabbiin gabroota tiyya ta isin qishnaa itti gootan baddaa duniyaa keessatti har'an tana eeganaa galata isaanii deebi'e jedha Rabbiin maaliif sababaa eeganaa isaa obsaniif azaa keessan irra cinqaa keessan irra annamu isaan eeganaa milkaahoodha jedha Rabbiin yaa Rabbi warra gaafsan milkaahnu taasi yaa Yaa ilma nama, kunoo Rabbiin mu'umintoota ka akkana eeganaa azzaban. Meeqa kam ka Rabbiif jecha areeda gogaa irraa haadan? Meeqa kam eeganaa ka ammallee Rabbiif jecha ija isaa balleessan? Meeqa kam ka isa gorra'an? Meeqa kam ka isa qalan? Ka eegana me- meeqa meeqa subhaanahu wa ta'ala ka guban mana waliin. Ka eegana achi buutee isaa dhaban. Rabbiif jecha. Meeqa kam Rabbuma ofiitiif akkana ta'eemi? yaa rabbi warra akkasii shahiida isaan godhe yaa rabbii kiyya shahiida isaan godhe kanaafuu rabbiin ganaa akkanatti jazaa isaanii deeba jechuun warra mu'mintootaati warra obseetiin jedhe isa rabbiin bee bilaashan uumne akkuma gara biraatiin rabbiin dubba- asuma keessa dubbatee rabbi maal jedha afa hasibtum annamaa khalaqnaakum abasan wa annakum ilaynaa laa turja'uun Sila eeganaa ni herreddanii ni seetanii. Akkummaan barnu isin uumnee bilaashi isin uumne seetanii haa nyaattanii dhuddaniif. Ufumarraa haa baaftaniif dhuddanii nyaattanii. Isin eeganaa kara keenya eeganaa hin deebitanuuf seetanii hin deebitanii bar. Isin azzabnaa bar. Yoo eeganaa qaalii keenya fudhatuu diddan. Eeganaa jazaa isinii deebinaa be yoo isin waan nu jenne daladdaniitiin jettan. Akkanumaan bilaashi isin uumne seetanii jaa rabbiin. Wamaa kalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun. Jinniif namallee waa takkaaf hin uumne jedha Rabbiin na haa gabbaraniif malee. Yaa Rabbi warra si gabbaree guyyaa qiyaamaa milkaawu yaa Rabbi nu taas. Yaa Rabbi nu taas. Yaa Rabbi eeganaa ammallee warra eeganaa wal jala deemee hamtuu wali soqeetii wal dhabumaaf deemu yaa Rabbi nu taasiin. Warra eeganaa ammallee rahiima cicciteetiin jedhe sufu malee rahiima walitti jiru addaan diigu yaa Rabbi nu taasiin meeqatu jira diigamaa. meeqa jira kijibaan ka eegana ammallee jiruu isaa kijiba taate meeqatu jira yaa rabbi warra sanillee nuu qajeelchi yaa rabbi nullee nu qajeelchi yaa rabbi iimaana nuu kenni ka eeganaa balaan fee yoo dhufeetiin jedhe irraa nun deebifne ka akkasii yaa rabbi nuu kenni ummanni asiin duraa sun ta saaboleen bara osoo malee kaayyuu jedhani allahu akbar ummata ajaa'ibaati bar rabbiin waa beekaa rasuula keenna salawaatullaahi salaamu rabbi aleeyhi zabana san godhe osoo zabana keenna kana taate osoo rasuulli zabana keenna kana jiraate salawaatullaahi salaamu rabbi aleeyhi silaa nu jala ajjeesan maaliif anillee osoo namni biraa eeganaa isa dha'ee jalumaa fi gatiyyaan na baasi malee inni qureeshaami gosa kam amma osoo nama sheekaa tokko tumani maal jenna gosa kam gosa maaliyyoo baale arsii hararii maaliyyoo kana qooda akkaan islaam eegatee sila bee islaam irrumaddu ummalee sila kana beekaa rabbiin nabiyyii kennaa zabana san godhe osoo zabana kana taate bilaashan nu jala ajjeesan jidduu tana anillee arsi hin fiiga kuunillee baale kuunillee diidaa kuunillee maaliyyu gara gara irraa fiigan maaltu nu gahe jedhanii Sahabaan akkasii miti. Subhaanallah. Irruma du'an jechu. Akkuma san sila aalima keenya sheekota keenya imaama keenya illee abbaan fe'e osoo waa godheetiin jedhe kama fe'e haa ta'u sila adii ta'e gurraacha ta'e waan fe'e haa ta'u afaan isaa illee ol laallu kalimaa laa ilaaha illallah itti waliin nu qabe sila irra dhumatuu malle malee tiyyaan na baasii dalagadheetiin biyya kiyya uummata kiyya biyya qarqaaraa miti sila osoo imaanni jiraate abbaa fe'e haa ta'u nama diinii islaamaa irraa mul'atu hootumaniitiin jedhan silaa walumaan tumamna. akkastu male ka mee yaa rabb ati iimaana nuu kenni taqwaa nuu kenni eegana warra eegana asiin duraalle warruma akka keennaati bar ka eeganaa ji'a sagalitti torbee lama dhalate akkuma nu'uuti bar warrille maleeykaa miti rabbitu eegana iimaana keenna ol dabarse male subhaanallah nama eeganaa jarribee nama dhibba lamaan nama kuma meeqa kaafira gara galchaa bee ummanni sun namni tokkichi kuffaara nama kudhaniin lola rabbi iimaana yabbuu akkanaa kenneefi Yaa Rabbi nuufillee kenni yaa Rabbii kiyya rahmatallee nuu godhi yaa Rabbi rahmata nuu godhi yaa Rabbi waliillee nu galchi yaa Rabbi walii nu galchi yaa Rabbi biyya teennallee biyya nagahaa godhi yaa Rabbi mootii eeganaa ammallee ummata keenna hin yaachifne ka hin qaansine kan wareerre yaa Rabbi ka akkasii irra kaa'i yaa Rabbii kiyya ka eeganaa ammallee kun kana kun san hin jenne ka biyyuma walitti qabeetiin mataa isii walitti dachaaseetiin eeganaa seeraan bulchu ka bulchu Rabbi sababaa ta'e yaa rabbi ka akkasii nuu dhaab biyya teenna illee biyya nagaa godhi ta keessa jiru tan illee biyya nagaa godhi yaa rabbi diinii kenna bakka maran nuu tissi mashriqii magribii yaa rabbi diinii nuu timsi akka feene illee taanu irra caalaan kenna diiniidha yaa rabbi diinii kenna nuu tolchi yaa rabbi nu jaaladhu nama rabbi jaalate Ummata akka namni isa jibbu hin jiru. Nama eeganaa Rabbi isa tisseetiin jedhe waa takka illee isa godhuu hin danda'an yaa Rabbi nu tissi bakka mara mu'mintoota yaa Rabbi nu tissi yaa Rabbi bakka maran nu tissi yaa Rabbi iimaana illee nuu kenni wabillaahi toofiiq wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.